Ndamia no rĩu ũthiĩ kwĩrona na wacoka andũ aku makĩhana atĩa nairobi we nĩ ndĩragĩcira na ndĩrakĩmona ĩ ĩĩ no njemanĩtie na ndaimono ya kagũrũ kamwe atĩ ndaimono ũrenda kũhe irĩkũ hihi githĩ ndanyita marũa atĩ nĩ ndaciarwo nĩ mũriũ wakwa to mĩrigo ndĩrakĩohire ngakĩgeithia ĩĩ no ũranjĩrĩte ũkũroka tene rĩrĩa marateire nyina nĩguo gĩthiĩ na ũgĩcoke ona hũ

ona gũtirarĩ gũcererũku nĩguo no tazi na njara ya rũcinĩ ĩtigairie ũguo Hĩ, nĩguo ngerekia gũkinya cĩ ũguo rĩ Ĩ, ĩnyitĩte njogoyo yakwa ĩrĩ njegeke ĩ. ndĩraigua ndageithio we no ũkage kũgeithio na nĩ ũyaine na andũ aingĩ horera ngũhohoro ndĩroria atĩrĩ nĩ mũirĩtu Ĩ, ũhoro wa karati na mũcee ndĩroria aci atĩkĩ mũndũ no amenya tene ũguo gwaitũ nĩ kĩa mũcanga nĩguo Mũirĩtu ũrĩa-rĩ, Ĩ, aranjũria atĩrĩ, ĩ. ithe wa ngatia kaĩ ũtaramenya? Oo, arakũĩtanagia na mũrũ wa nyũkwa kagoco Hũhũhũi, ndũkire ngũhohoro, ndũkũmaka ũmakũke. Niĩ ona niĩ-rĩ, Ĩ, ndĩrecirie no kũhĩtania arahĩtania-ĩ. ĩ. Ĩna kagoco wa maitũ. Nĩguo. Ndĩrakiuga akĩũĩ kagoco rĩ Ĩĩ, to take njũĩ tondũ kagoco nĩwe ũgĩciarĩte ngatia nĩguo arakĩnjĩra we nĩ mwarĩ wa mũnyĩrĩ wa wa ng'ombe nĩguo ndĩrakĩmũria kwa mũnyĩrĩ rĩ kũrĩ airĩtu aingĩ Ĩĩ, we wĩtagwo ũngĩtige gũgwĩta o we nĩguo ndĩramwĩra kwa mũnyĩrĩ njũĩ wa tetũ wa cinga na nyaĩra arakĩnjĩra we nĩwe wa cinga nĩguo Ndĩrakĩmwĩra ũrĩa mũciĩ gũkiurĩte tondũ ndĩrarĩ na ndoro nyingĩ mũno. Nake aranjĩra ekumagarĩtie mũndũ ũgũthiaga Mambasaĩ Ĩĩ, ĩna ngari cia tere ĩĩ. nĩguo acoka nyũmba. Nĩguo. Na niĩ ndĩrakĩmũcĩrĩrĩkĩria rũgano. Ĩĩ. Ĩĩ ndathiĩ Ruai mwanake wakwa ũgwĩtwo Mũhoro. Ĩĩ aranjiarire ndathiĩ kwĩyona. Ĩĩ, nĩguo. Ene arakĩnjĩra na tondũ no tene-rĩ, Ĩĩ. Na o na matatũ cia rũai itirĩ mbaro ya gũthiĩ-rĩ, ĩĩ aranjĩra tũgere gwake hurũke hanini gũthererũke. nĩguo Ciĩ ngĩyonaga tondũ o na ithaa rĩu-rĩ, ĩĩ ti rĩega ndahota kũhithũkĩrwo nĩ mĩkora. ĩĩ ĩĩ na no rĩciria rĩega rĩu Ndũtige ngũhohoro wĩiguĩre. nĩguo Niĩ-rĩ, ĩĩ ndĩragĩtwarwo nyũmba. ĩĩ Nyũmba ĩno ĩrĩ o na gĩtanda tu na ndĩrĩ kinya gĩtĩ. nĩguo Wachinga aranjĩra arutaga wĩra marigiti-ĩ. ĩĩ we ona ndarugaga niguo arakĩnjĩra ngĩrĩra gacai hauze ĩ ĩ mũkawa-inĩ ĩ tondũ nĩho we akĩnyuaga ĩ he mũkawa ũtahingagwo hau niguo wacinga wakwa-rĩ ĩ arakĩharũrũka thĩ aroka na cai kombe igĩrĩ niguo niĩ ndĩrakĩnyua gacai niguo ndĩrakĩrĩ o mũng'aru tondũ ndĩrakundĩte gacai ngiuma mũciĩ ĩ na nĩ karoko gaka kega

Ah, ndũkĩũĩ nani ũgũgĩũkĩrĩte gatene mũno etiguo ĩhiũ rĩa gũkorwo rĩ mũgoni ona tondũ tũkuga Hũhũi, niĩ tondũ ndiramenyaga rĩ ĩĩ ndũĩ ndiremenyaga nĩguo andũ arĩa marutaga wĩra kũu tondũ ndĩracokire kũmenyanĩra onje ng'icunca-inĩ rĩ ĩĩ nĩo maranjĩtanĩire mona ndireigua mareta birisi ya kamũkũnji tondũ maraugaga atĩrĩrĩ ĩĩ

nĩ ta hangoba Ũhũhũĩ. niĩ ndeigua tondũ mũtwe ũraritũhĩte ta irenge-rĩ Ĩ, nĩguo ndĩrerirwo ũrĩa gũcire na nĩguo. ndĩrerwo nĩ ũru mũno kũingĩraga nyũmba cia rũnjeng'i na airĩtu acio ribarori no ndĩrakĩmera niĩ ndĩmũhutie nĩ mũirĩtu ũhenirie anjĩra nĩ wa gwaitũ Nĩguo hũhũĩ. Koguo airĩtu acio niwira maruta wa muthemba ucio ĩni Ũhũĩ. niĩ mũcigari anjĩra ũguo rĩ Ĩ, ndirariguo mũno nĩ ũrĩa aranjĩra nĩguo ndiramwĩra niĩ mũirĩtu ũcio anjĩrire nĩ anjũĩ Ĩ, na njĩra aciari ake na ndamamenya nĩguo na mũirĩtu ti ũngĩ nĩ wa chinga ũcio Ũhũĩ. acoke mũcenji ũcio akuue mbeca ciakwa Ũhũĩ. na iratũ nanje oyo ngutwalagira mwanake wakwa Ha, kundu ndirachiarirwo nareke ngwire ninjiguite uru na hindi iyo akanjira arutaga wira marigiti na ndangiconoka wachingo chiangira uhia ndagichunga Oi, na weri rwario ruu rwakure Mm. ndungaga gucemania na indo cia muthemba ucio tondu we niwendete kwaria muno nyendete kwaria na ni uraigua niwe urambiriirie kungecia riu uracokire gukinya kwa murugu atia